Awle, thlirtute ka channel ah ka lo lawm leh vek chauh a, i chhir ram din pawi tleirawl la in awm tak mai. Tual thihna chungchang Police in update thar an rawn nei leh ta a tihian in a rawn tarlang a ni. Police in H ram din pawi kum sawm panga tual thihna chungchang a nu chhuina update an ti chhuak, an chemte chhar awm ang hmu tawh emaw awm ang hmu tawh te chu report turin an ngen, report na tur an tarlang. Police te chuan H. Ramdin Pui kum sawm panga Mualthuam North hnu chhina update an ti chhuak a, Tualthana hmanrua nia rin hlelh chimte pahnih awm ang an hmu tawh ang chuan Police hriat tir turin an ngen a ni. Update an tih chhuah chuan kan Police lam ten a chak thei ang berin hnu chhui hna an thawk mek a, VC te leh Branch uaime hruaitu ten thei tawp an chhuah mek bawk, khawtlang mipuite lo chiai lo tur leh hnu chhui kawnga kan thil hmuh leh hriat te zep nei lova, inhriat tir zel turin ka inngen an ti. Tualthahna hmanrua nia rinhlelh chemte chhar tarlang ngen Police chuan, Chemte lo hmu tawh, awm ang lo hmu tawh, a neitu awm ang tal hria kan awm chuan a hnuai contact number tarlanah hian a rang thei ang ber a, hriat tir turin ka inngen e tiin report tu hi a hming leh number thup tlat an nih thu an nih tur thu an tarlang. Report na tur, SDPO, mobile number. Eight two five nine nine zero one nine seven one leh CashIO mobile phone number eight nine seven four three six two one zero one te an ni. Hei hi report theih luh na tana a rawn tar lan a ni. Pu Vana special report chu a ni tiin a sawi a, mahni cho ka chem te hman than hi chu ka hre chiang duh khawp mai a, chem te ti bo kan awm em tiin a sawi a ni. Mawlthawmna note khawchhung in tinah hianin chem te cho ka chem te an hman lai an tih boh thu leh an ti boh loh thu te zawt chiang se la, an chem te rawn tarlan an chhar kha, khak kha cho ka chem te ngeiin mi tam tak chuan an ring a, a dik ngei pawhin a rinawm a, a chhanchhu kha tiang chem te kha cho ka lama an hman than thin vang a ni. Police te hianin uluk leh zualin mawlthawm note khawchhung in tin hi dap se la, en fiah se la, an tualthau hun laia thisen kai an chhunga engmaw tal emaw a them te emaw khatiang kha a hnu mai thei bawk a, Amaro chu misual mifing tak a nih chuan he thil te tawh hi khatiang kha lo kai pawh ni se a sufai daih tawh mai thei bawk a ni. An chem te chher kha police te hianin finger print te han la sela enfiah sela ni tur a ni a, Amaro chu finger print vel te pawh an la tur a ngai la. Mipui tam tak Mizoram mipui tam tak hi thil chung changah hianin an la ngaih ven reng a, a chhan chu chhui chhuak vat se te hi police te hian an duh a ni. Nghakhlel tak engtik lai pawhin mipui lamin an thlir reng a, he thil hi an chhui chho hun hi. Mi thenkhat chuan a pa hi an la ringhlel tho mai a, a chhan chu a thil sawi dan inkalh tlat te. Khatiang vel avang khanin a pa hi an ringhlel a ni. Pu Vanan a kawmna leh vantawng official channel in a kawmna a thil sawi kha a inmelh lo, a inkalh tlat tiin an sawi bawk a. Mi thenkhatin an thil rawn sawi thin ta lang leh lawk ta ila, ka lo sawi ve mai mai ang a, a bo hma zan khan khaw danga a inkhawm a, chuan a thianna keih hnuaiah hian an kohhran chhung lam hi a rin hlelh awm ta ber maiin ka hria a, eng emaw a sawi chhuak ang tih hlau ngawih tu an awm tihna a ni ber a, a vi leh zei nasat danah a thih loh a hlau hle tih a hriat tiin a rawn sawi ne. Heta pakhatin Sapram vela kan hmuh thin ang hian finger print atangte hian chhui ve mai thei tawh se tha tur hmana a dar kan tih tirh khan. hnu chhui nan a thal tuk awlsam takin an chhui zung zung tawh dawn te kha an ti a, a lo ni vak lo a nih hi tiin a rawn sawi a ni. Heta mi pakhat in a rawn sawi hi thil ni ve thei tak chu a ni a, an chhiar lawk ta ila khawvelah tu mai in chhungkhat chem te an hre lo ang. Chhung zing a mi mi tual that tu ni lo pawh la awm se an sawi duh nguar ang, tual that tu hi. Inthupna kan siam zau mai mai maw tiin a rawn sawi a ni. Hemte nei tu hian A that lo pawh ni thei, an ta a bo ni thei ruk chhuah pawh. Chuan an ta a lo nih chuan, Kan ta a ni e, ti tawp se la, thup kuah lo khan chuta tang chuan a neitute in atanga lut chhuakah an chhui ang a, te ka lo ti mai mai, ka in mi hnaisai lo hi, tiin a rawn sawi a ni. Thil ni thei tam tak hi a piang chhuak hnem khawp mai a he thil chungchangah hian a chhan chu, he chemte hi tualthahna hmanrua tualthattuiin hmanrua atan a hmang ngei ang tih kha a la cheng tlat lo mai a chuvangin midang in atanga a lak chhuah a ruk chhuah tualthahna atana a hman bik atana a ruk chhuah te pawh a ni mai thei a chuvangin he chemte neitu hianin chemte nih chuanin hlauthawng lo in han sawi ngam sela chuanin. Police lamin an chhuitchhuahna tur kawng tam tak pawh a puih thei ngeiin a rinawm tlat a ni. A chhan chu thil pakhat atangin tualtharna reng reng chu a pakai chho zel a, mipui an hmanhmawh tawh si, hmanhmawh taka hnuchhui hna hi thawh theih a ni bawk si lo. A chhan chu step by step a chhui a ngai thin si a, thil chhui reng reng crime lam pangpei chu. Zauramte angin khawl kan la nei tha tawk bawk si lo. Mipui lam te eng angin hmanhmawh mah sela, a chuitu lam an fimkhur avang leh an uluk avangin. Rang taka hna hi thawh zung zung thei a ni lo a ni. Ram dang te anga khawl tha tak tak leh hmanraw tha tak tak chu ni se, an chhui chhuah daih tawh a rinawm a ni. Chemteia fingerprint hmangin forensic lam ten central lama Aadhaar database-a fingerprint compare tir se, a that tur chu a rawn chhuak nawlh mai ang, tiin a rawn sawi a, comment-a pakhat hianin. Hetiang lampang hi kan. Police te lam hianin an nei ve lo nge nia, hetiang lampang hian sawi chhuak lo riau mai a, Amara chu hetiang thil hi nei tur a ngai la, an nei lo nih chuanin neih ngei ngei ngai thil a nia, a chhan chu tualtha na Mizoramah a tam ang reng tawh sia, hetiang thil pawimawh lutuk hi chu. Police lam hian in tun thleng a, an la call lo nih chuan hetiang thil pawh hi buaipui hun tawh viau mai thei bawk a ni. Heta pakhat in te a rawn sawi a, a hmel kan hmu chak tih hun tur a ngahlel awm ange. He thil thleng avang hian kan chhungkua pawh awm hmuna kan lo ngui ve nghiau mai. Ralna la nimin thlai atangin pek ve kan tum a, vawi sawm chuang ka try hnuah pawh a fail zel, tina rawn sawi a ni. Hepa rawn sawi hi. A dik fiau mai thei bawk a ni. An chhut chet chet hianin. He tualthattu hi tun thlengah la chhuihchhuah lohna chhan chu a thil tih dan vel hi a fing riau mai a. Police lam hi tihbuai a tum hi a ang ber zawk a ni. School lama rilru kan sawr bing lai hian a chetna vel a tih felfai vel vek tawh ka ring. A hmaah rawng awm lohna ruang an dah leh a, a zawngtuten a hma pawn kan kal tawh an tisia chem te fist sawm vel lek ka hla ah a peih mai lovang A peih pawn a vawm thla vawng vawng ang. Hla taka hnu chhuina hi helai hmunah hian. Tih kual vela chumi chhunga a chenna tak tak zawk tih fel tum ang ka ti ta riau mai. Chemte pawh hi tute in emaw atangin a ru chhuak ang a, a dah chawp a niang. A thahna hmanrua ni lovang ka ngaihdan ka lo sawi ve mai mai. In sawi sup sup sia, rin thu vek ala nia tiin a rawn sawi ne. Mi thenkhat chuan in an khua. Multrum note khawchhung a mi? Entin a mi? Dawp chhuak sela tiin an sawi chhuak khel a. Multrum note khawchhunga entin deuh thaw a mi? Mi pakhat emaw mi pahnih tal hi dawp chhuak sela tu emaw tal chu a inpuan ngeiin a rinawm a. Amar chu a rin thu mai a nia. Hetiang zawng hian police lam hian in hma la ta sela hmasawnna te pawh a awm thut mai thei bawk a ni. An khawchhung YMA hruaitute emaw VC hruaitute emaw? Khateng lampang kha an ai e, an mawi le, an hriatna a tlem e tih lam ni lovin, an khawchhung mi mi thenkhat an mi hriatchian loh deuh kha an awm ve thei tlat a ni. A chhan chu mi zawng zawng hi va hriatchian sen an ni lo va, chutiang zawng chuan hma la dawn ta se la he tualthat tu hi a hlauthawng ngawtin a rinawm a ni. Chemte hi chawhmeh channa emaw velah hman a nih hmel a, lo hmu tawh chu an awm ngei ang, chutiang bawkin tualthat tu chhungkua atang pawh report a awm thei. tiin a rawn sawi a ni. Chimte neitu hian a hre reng tawh ang, zep tlat lovin pung chhuak mai se, a zep tlat a nih chuan sual khawitu nen danglamna a awm lo ka ti. A tlanga upui a nih erawh chuan Zoram mipui hian che bei kan buk duh ang, a zep a nih chuan a lang chhuak ngei ngei dawn tho tho si a. Zoram mipui hian a ngaidam lo tawp ang, chu chu ka rin dan a ni, tiin a rawn sawi a ni.